Lil Michael Azzopardi nistgħu ngħodduh ma' numru dejjem jikber ta' mużiċisti żgħażagħ li jinqdew b'ilsienna fil-produzzjonijiet tagħhom. Fost ix-xogħlijiet ta' Michael insibu storja maqsuma fuq tliet films tal-mużika, Fik Ħolqien, Skrejjen u Taħt il-Kmiem. U l-klieb ta' fuq il-bjut għamlu għalik.
Jien bdejt bdejt bdejt nirriliżja d-diski f'Settembru li għadda. Jiġifieri xi xi tliet xhur ilu, intlaqa' tajjeb ħafna, kuntent immens. Jiena x-xhur tiegħi tliehom dawwar f'xi komunità lokali hawnhekk ta' artisti supportive u dak kollu, ġifieri nħossni nħossni ntlaqa' tajjeb, nħossni ntlaqa' b'mod pożittiv u għad nipprova nagħmel xi ħaġa kemxejn forsi moderna jew ma nafx kif issejħilha, hija xi ħaġa li nixtieq nagħmel xi differenti bil-mużika tiegħi. U s'issa din fi jidher li ntlaqa' tajjeb ħafna. Tistħix isfnilha żifna. Is-satra ta' dal-lejl tipproteġi Il-kanzunetti Maltin li ktibt eh, huma ehm, dwar l-autentiċità. Ehm, fil-fatt pereżempju jekk tieħu l-ewwel diska li ħriġt eh, fik ħolqien li hemm eh, il-video tagħha fuq YouTube, Tara, tara hemmhekk tema ta' ta' biex ngħidu hekk real self and false self, tema ta' dik il-maskra li nilbsu fil-ħajja illi naħseb illi matul il-mira ta' snin tal-ħajja tiġi pjuttost tqila u dak li jkun ikun irrid ineħħiha. Naħseb li dik il-kilba tal li hemm fina biex nuru n-nies ta' madwarna minn aħna fil-verità hija Hija sensazzjoni b'saħħitha ħafna u d-diski huma qed jirrelataw dwar dak it-tema.
Did-dinja rat minn kollox. Mal-lejla ġiet biex tara xi ġmiel fik. Jiena ngħid l-istorja bil-kanzunetti għax nemmen li l-istorja hija waħda mill-aħjar eh, devices biex tikkomunika idea Naħseb illi biex tgħid xi ħaġa pjuttost speċifika u sabiħa mżewqa b'ċertu emozzjoni u ċertu sentimentalità naħseb illi l-istorja hija dik li tagħmilha dik. Jien naħseb il-kittieb dejjem qiegħed ifittex eh, li jinstema' b'xi mod hemm dik xi ħaġa fil-bidem in ġenerali imma speċjalment forsi fil-kittieb li jinstema' u li jinftiehem. U naħseb illi meta nikteb bil-Malti, kemm minħabba li hija lingwa, il-lingwa tiegħi, il-lingwa li trabbejt biha, il-lingwa li tkellimni ommi biha eċċetera, nista' nikkomunika ħafna iktar malajr u nilqot il-musmar fuq rasu meta niġi biex nesprimi ruħi. Dan l-aħħar qisek ħadt għalik biex niġi ħdejk, wiċċek inbus. Il-kitba tiegħi hija ispirata ovvjament minn esperjenza personali, naħseb li dik hija dejjem ħa tkun il-każ. Però naħseb li jispirani ħafna wkoll li nkanta dwar affarijiet jew nitkellem dwar affarijiet li forsi mhumiex daqshekk komuni f'diski jew forsi iktar u iktar forsi diski Maltin. Inħobb nevita spiċi ta' togħġobni l-idea li tevita l-clichés u li titkanta dwar affarijiet ġodda li forsi huma affarijiet daqsxejn iktar diffiċli bħala temi. U dik tispirana ħafna, il-mod li il-fatt li nista' nsib modi kif nidħol f'tema b'kanzunetta li b'tema hija li tagħmel qalbi ħafna hija hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Biex intik eżempji, fid-diska Skrejjen, jien nispira ruħi ħafna mill-viżiv, mill-idea xi ħaġa viżiva. Id-diska Skrejjen hija xi ħaġa li kienet li ġitni f'moħħi meta kont qed naqra xi kotba spiritwali. Kotba ta' Eckhart Tolle, forsi dak li jkun jista' jfittex, hu juża metafora ta' skrun fil-kuntest fil-kuntest emozzjonali tal-bniedem, fejn inti jekk qbadt ma' idea, ma' ħsieb negattiv, dak qisu skrun li qed jieħdok xi mkien xi mkien ħażin. U din togħġobni ħafna, hija viżiva ħafna, jogħġbuni ħafna l-metafori u,